maita maingĩ twetagĩrĩra gũthomerwo na ũngĩetere gũthomerwo baibu ndũka understand ũndũ mm. thĩno no age ona gũpost andũ kana ndĩrenda gũkũhe rĩrĩ ndĩrenda gũkuonia rĩu steps iria maandĩko marĩa mathiĩte mahingĩte andũ mm. maingĩ me nduma-inĩ na andũ no mm. ahonoku na andũ no marathi kanitha andå no marauga no ahonoku rä u haha nä ho andå aingä morä ire na tondå andå matithomaga å ngä thoma hose kwä ra wega andå akwa moraga nä kwaga å menyo

mm. twambe tucoke uhoro wa kiri tukwaragia uhoro wa babiloni na uhoro wa guthira babiloni ndakwira wega muno wira andu anyu othe me murimo either ni america kana me europe uri mera icio nicio babiloni babiloni babiloni ikoragwo ni system ni ni ni system nene mm. tieto no gabururi kamwe but included iria ngai na marakara muno namo mm. uiru wa ngai makiri wa thoma ibuku ritagwo hosea inyanya uiru wa ngai wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩu wa andũ metagwo kũrĩa kũndũ gwĩtagwo jerusalemu hmm. tondũ jerusalemu nĩyo mũtumia wa ngai na nĩ babiloni ĩrĩa nene rĩu kũu nao rĩrĩa gũkũ nĩ ũhoro ibuku rĩtagwo jeremia hmm. na rĩu tũtanamba kũingĩra ibuku rĩa jeremia nyambe nguonie nguonie ũrĩa gũthiĩte na mbere maũndũ maya mahingĩte mothe andũ matekũmenya tũthiĩ ibuku rĩtagwo ibuku rĩa amosi Amos atuhete detail and detail ya undu wothe wikikite thiini wa thi kuma 20 kuma kuma 2020 kana kuma 2022 tukite riu kinya haria turi Hosea aku eh, mundu gwitwo Amos agutaririe maundu mothe akwanjia kuhoro uhoro wa, wa Amos imwe muhari wa kenda agakwira tondu wa maundu meri kana matatu kana mana ngai ni arugania kurihiria uhoro wa Gaza aritie uhoro wa Gaza in detail na agakuonia ũhoro wa Gaza kĩrĩa gĩgũthiĩ na mbere na ũhoro wa itũũra rĩu ũrĩa rĩkũtiganĩrio na ũrĩa rĩkũninwo ona mũthamaki nĩ aka- nĩ agakua otho ndagakuĩra Gaza na mũthamaki wao nĩ aroragĩirwo kũrĩa gwĩtagwo Irani wathoma ibuku rĩa Zakaria chapter 9 verse 5 and the king shall perish from Gaza Nĩ- arakwenda ndakakuĩra Gaza no nĩ agakuĩra kũndũ kũngĩ mũthamaki wao wa Gaza na Ashkeloni nĩ ĩgetigĩra tondå the expectation yao nä yeherio tondå expectation yao nä må thamaki ona nä akua Ehe. Na na nĩ gaza kũrapenire. na gaza ĩtuĩke desolate na maũndũ macio nĩguo kũgĩa na rĩu harĩa tũrĩ Ĩĩ. gaza nĩ ĩrathirire twauma hau twathi verse- verse number kĩrĩa verse number 9 tuma na verse number 6 Amos the book of Amos chapter number kĩrĩa rĩu twathi number 9 akaria ũhoro wa kũndũ gũgwĩtwo kĩ itũũra rĩgwĩtwo taya

nĩguo ĩramoragire na mapĩnja maroragwo anene ao maroragwo na kĩ na harĩa ũkinya ũmũthĩ no ĩrathiĩ na mbere Eh, ĩyo nĩ ibuku rĩa Amos chapter number 1 verse number 6 mm, twĩ hamwe Eh. ĩyo nĩ na verse number 9 ya verse number 6 nĩ nĩ Gaza tũthiĩ rĩu number 3 tondũ number 3 ĩgĩcokerera araria ũhoro wa Damascus tondũ wa mehia matatũ kana mana nĩ nga- nĩ- nĩ- nĩ- nĩngarĩhĩria nga- kũndũ gwĩtagwo Damascus

ikarwaroti ciana cia roti na muiritu uria wari mukuru riu acio amoabi akamera ni akamarihia maita meri kana matatu tondu wa ki ni tondu nao ni mathire makiruta mahindi ma muthamaki wa idomu makimucina agituika muhu ni ukumenya ni gwathire na mbere ria asadi arathire a overthrow arĩa marokire kũrĩa maraingĩra palace yao marathire maroya kaburi ka ithe wa Asadi Delila Asadi rĩu tiga rĩu Asadi ũrorire Eh. marathire maroya kaburi mangake ũthiĩ YouTube nĩ ũgũcikora marathire maramũruta maramũcina aratuĩka mũhu thĩinĩ wa Amos chapter 2 verse number Mũndũ mũkuũ. ĩni makĩandĩka kĩrĩ maandĩko ma Ngai Aha.

andå aya metagwo Edom na Edo- Edomite, Edomite. Ammonite na Moabite acio nä makaepuka moko-inä make tondå onake no å mwe wao nä kä humo kä ao nä kuo umä te na nä Trump nä kuo umä te but now Mm. rä u judgment ya ngai ĩgathiĩ ũguo yauma hau bũrũri rĩu tuma handũ hau nĩ kũ maĩ maya ũririkane kĩndũ kĩa mbere nĩ maĩ like the days of Noah tondũ maĩ maya manjiri rĩ mari- manjiri September manjiri September 23 o- ya- ma- majiri october october 23 2023 october eh, yarĩ Sep- yarĩ october 23 2023 ĩ harĩa gaza ingĩrire kũrĩa israel makĩoya mateka mau harĩa twanjie kuona thĩinĩ wa ibuku ya amos chapter 1 verse 6 ũhoro wa gaza rĩu hau nĩho brandi yagĩ na kĩona arĩa andũ a gaza rĩ mahamas rĩ metire kĩrĩa kiuga atĩ operation yao mametire al aksa frad mos tondũ frad nĩ yanjia frad yanjia na gaza Ĩrathiĩ Taya, yauma Taya ĩrauga- ĩrauma Damascus, yauma Damascus ĩrathiĩ kũndũ gũgwĩtwo kũ? Ĩrathiĩ kũndũ gwĩtwo Yemeni, Yemen. the Houthi, the Houthis, ĩĩ. Ehe. Mau Mahouthi matinaingĩra mũno, marauma kũ rĩu mathiĩte kũ? Maĩ maya, kĩguũ gĩkĩ like the days of Noah, rĩu me kũ? Me Irani. Ehe. Rĩu mathiĩte matambĩte, a Saudi Arabia me nĩ me kũu maĩ no mathiĩte, UAE maĩ mau me kũu mm. rĩu marorete rĩu marathiĩ Europe uh-huh. maume Europe mathiĩ rĩu kinya America macoke moke maihũrĩrĩre Jerusalem like the days of Noah eh. rĩu rĩu tũraria ũhoro wa farandi rĩu nĩ ũhoro wa wa haro eh, the third world war na kĩ mm. rĩu farandi ĩthiĩte na mbere yũkĩte but Jeremia nĩ akũhete ndeto ĩno wega thĩinĩ wa Jeremia 49 mm. Jeremia nĩ agũtarĩria atĩrĩrĩ ũrĩa Ngai akanina ũta wa Iramu Iramu nĩ Irani ũta wao nĩ kĩ nĩ ũhoro wa nyamũ ici cikagia missile

kwina north na kwina south riu ume ni kurura uronera ati ndigakinye tu mabururi tu tungi reke riu ngone ga story ke ha riu nigetha wanje ku ku understand bible so riu thenge no ri igacoka riria ireka maundu macio riu ici riu me ni ni- ni ni- ni front iria iratumagira andu metagwo ma proxy ao irani iratumira proxies cia gupush

America nĩ tũrona rĩu nĩ ĩrokire ĩroka ĩrakinya ĩrakinyanga kĩ ĩrakinyanga ng'ondu ĩrĩa ndĩrarĩ na rũhĩa rũmwe ũcoke ũririkane kĩndũ hano nĩ haro yumĩte kũrĩa tondũ nĩ tũngerie nĩ kuma 2012 arĩ kũrĩa maingĩrire Iraq because tũraria ũhoro wa territory ya Persian kĩrĩa kingdom mm. ya ĩrĩa yumĩte from Ethiopia to, to, to, to India mm. so rĩu nĩ ũrona rĩu America ĩkoretwo ĩkĩrũa haro ĩno na ni customers kwa ile duka Oh, Ndiũĩ. wako ndani Ndeithia. nĩwamenya ũrĩa ũgwĩka Ta- nĩ- nĩ- nĩ ũgũthiĩ na mbere kwaria kandĩ mĩrũgamie Mĩrũgamie ũke.